Sɛ nnɛ yɛ wo first time a wohwɛ video ha a, mɛsrɛ wo sɛ wobɛ subscribe to me channel yi na woanya more updates. Sɛsi ara no, yɛba abɛyɛ videos bebree about nursing. Ɛha no, yɛkasa fa mmerɛ a nursing forms bɛba. Yɛkasa fa kwan a yɛfa so fele nursing forms. Yɛkyerɛ kwan a yɛbɛfa so akɔmbate nursing interview. When woapase interview awie a yɛafrɛ wo ama woaba sukuu mu no, yɛbɛkyerɛ wo kwan a wobɛfa so asua adeɛ na woasɛle nursing school. Enti no, mɛsrɛ wo sɛ wobɛ subscribe to me channel no for more updates. Ɛnnɛ, meba abɛkasa afa registered general nursing ho. Ebia woyɛ applicant, wopɛ sɛ wokɔyɛ registered general nursing afe wei, nursing forms no aba. Obi bisa me sɛ, course bɛn na meyɛɛ no wɔ SHS a mɛtumi ayɛ registered general nursing? Ɛna aggregate bɛn nso na menya a mɛtumi ayɛ registered general nursing? Ɛwɔ sɛ woyɛ science student. Agric students, General Arts students, Home Economics students, woyɛ business anaasɛ visual art a, curriculum no mma wo kwan sɛ bɛyɛ registered general nurse. Ɛno no firi mpanyimfoɔ hɔ. Course biara bɛtumi aba abɛyɛ registered general nurse nanso, Visual Art ne Business deɛ, wonni ho akwannya sɛ ɔbɛ abɛyɛ Registered General Nurse. Registered General Nurse no, ɛyɛ three year course. Na kyerɛ sɛ ɛyɛ six semesters. Wobɛkɔ no three years. Year biara no, ɛyɛ two semesters. Na kyerɛ sɛ ɛyɛ six semesters. Semester biara no, Wɔma kwan a wobɛba fie, na aba fie a yɛfrɛ biribi clinicals, ɛno no yɛyɛ no hospital. Semester biara ma kwan a bɛkɔ akɔyɛ saa ara kɔpem sɛ three years no bɛso. Ɛno no bɛboa wo ama woanya more knowledge, in depth knowledge in nursing. Ɛno no bɛ expose wo to nneɛma bebree Enti no, clinicals, sɛdeɛ mekaa clinicals no, clinicals no, woma kwan na sɛ wokɔ akɔyɛ a, ɛnyɛ sɛ sukuu no na ɛbɛto akɔto baabi sɛ kɔyɛ wo clinicals wɔ ha. Wo, as a student nurse no, wo na wode wo din ne hospital no din bɛkɔ sɛ, mepɛ sɛ ɛha na mekɔyɛ me clinicals no, na wo principal anaasɛ wo sukuu mpanyimfoɔ no atwerɛ lɛtɛ. na ɔmo atwerɛ lɛtɛ atwerɛ nneɛma a ɛwɔ sɛ as student wo bɛ hu no hospital no ɔmo de ama wo na wo de abrɛ hospital no na waba abɛhyɛ wo clinicals no ase yɛ bɛ take time ne yɛ akasa afa courses a yɛ yɛ no wɔ nursing training ɛma registered general nurse a na sɛ subjects me nka no subjects bi te sɛ medicine anatomy ne saa nneɛma no but ɛno ne yɛ other video Ba wei sɛ nie, mabɛkyerɛ ama woate RGN no ase. Ɛdeɛn nti na yɛfrɛ wo Registered General Nursing? Registered General Nursing kyerɛ sɛ you have much knowledge about all aspect of nursing. You have knowledge in midwifery, you have knowledge in community nursing, you have knowledge in psychiatry nursing. Enti no, wo three years no a bɛdi no, wobɛwie sukuu no na woayɛ about sixty courses. Wobɛwie three years na woayɛ about sixty courses. But wo wo deɛ no, wo deɛ no a wobɛyɛ no anaasɛ wo deɛ no a wobɛyɛ no akɔ details no yɛ medicine, surgery ɛna pharmacology. Ɛno na wobɛyɛ akɔ details. but aside that no deɛ ɛka ho ma no kɔ yɛ sister courses no wo no because of sɛ woyɛ general nurse na ɔsɛ woyɛ knowledge in all angle wobɛsua biribi about about midwifery wobɛsua biribi kakra about psychiatry nursing wobɛsua biribi kakra about community nursing sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛmfa nsɛ bi a wo as a general nurse wote kra mu na eh, obi pɛ sɛ ɔwo anaasɛ awowa ka obi wɔ kra mu a

Yɛmfa no sɛ ebia saa adeɛ no asi wo kra mu a, ɛkwan bɛn na wobɛfa so amanegye no? Na kyerɛ sɛ, nneɛma no a wosuae about psychiatry nursing no, though wonyɛ psychiatry nurse, but you have some knowledge about psychiatry nurse, ɛno no bɛboa ama na woamanegye patient no. So yɛmfa no sɛ ebia obi akɔnom nsa na um, wanya problem bi, wobɛtumi de wo knowledge in psychiatry nursing no aboa saa patient no. Enti no wo as a general nurse no wosua all angle enti wobɛwie no na wo mu ayɛ du. You know something about midwifery, you know something about community nursing, you know something about psychiatry nursing nti ɛno no boa ma ɔmo yɛ du sɛdeɛ ɛbɛyɛ a bɛtumi a manage minor minor condition but wo no Wo basis no anaasɛ deɛ wohia no more no yɛ Medicine, Surgery, Pharmacology. Yɛka sɛ Medicine a, ɛne sɛn? Yɛka sɛ Medicine a, ebia w'adwene bɛyɛ wo sɛ wokɔ akɔsua Medicine no yɛ about drugs. Medicine no in Nursing School anaasɛ in Health no yɛ about condition. You are going to learn about how condition Occurs, Ebia yareɛ wei sɛ kwan a ɛfa so baeɛ, eh, nneɛma a ɛfa so ma ne ba, you are going to learn the causes, the pathophysiology. Yɛka sɛ pathophysiology a, ɛkwan, pathogenesis, ɛkwan a yareɛ no hyɛ aseɛ faa so baeɛ. You will learn all of that. Wobe- Wobɛsua nyarewa bebree about medicine no. Yɛka sɛ surgery a, surgery no, yɛka sɛ surgery obiara nim about operation sɛdeɛ mu nim no a, ɛno no dealing with theatre more. Nti ɛno no yɛ about theatre cases saa ɛneɛma no. Ɛna yɛka sɛ pharmacology a, ɛna ɛyɛ about drugs no. Nti wo no wobɛsua drugs no more as a general nurse no. Nti wobɛsua medicine, surgery, pharmacology na ɛno no aboa abue w'adwene mu yie. Sɛdeɛ mekaeɛ no, after wo three years no, Nursing and Midwifery Council bɛsɔ wo ahwɛ. wɔbɛsɔ wo ahwɛ sɛ ampa nneɛma a na ɛwɔ sɛ wosua no, woasua ate aseɛ yie a. Nti wobɛtwerɛ final exams bi a yɛfrɛ no anaa yɛfrɛ no licential exams anaasɛ nursing and midwifery council exams. Saa exams no, sei na ɛteɛ. Yɛwɔ medicine. Ɛno no yɛ eh subject on it own, wobɛtwerɛ ho exams. Yɛwɔ surgery, ɛno nso no wobɛtwerɛ ho exams. Ɛna yɛwɔ baako bi a yɛfrɛ no practicals. Practicals no, Nursing and Midwifery Council de examines bɛba na wɔn abɛhwɛ wo so for practicals no nti ɛno no wɔn de wo bɛkɔ hospital ne ama wo procedure wo yɛ na yɛ hwɛ na wɔn kura marking scheme na wɔn marke yɛbɛtumi ama biribi te sɛ wound dressing wo wound dressing nyɛ no ansa wo dress sɛdeɛ amanfoɔ hu sɛ yɛ dress wo nyɛ no ansa it entails a lot nti wound dressing wobɛhu sɛ wei wom wei wom wɔhwɛ woyɛ wei woyɛ wei woyɛ na wɔde amarke wo. Anaasɛ biribi te sɛ bed bath, bia patient bi da hɔ ɔntumi nsɔre wokɔ akɔdware no, ɛno nso yɛwɔ procedures yɛfa so yɛ no. Ɛnti no woyɛ saa adeɛ no nyinaa na wɔhwɛ na wɔ marke. Ɛno na ɛyɛ practicals no. Ɛnti practicals no yɛwɔ nneɛma bebree, ɛkwan a yɛfa so mixe eh, injection drug no, ne nyinaa, kwan a yɛfa so mixe drug no, kwan a yɛfa so serve medication, ne nyinaa wɔ procedure yɛfa so yɛ nti, ebia wɔde bɛma wo sɛ yɛ saa adeɛ no. Woyɛ no na wahwɛ so na ɔmake. Wowie saa practicals no wie no yɛfrɛ baako bi yɛfrɛ no case study. Na case study no nso no ɛno no wobɛkɔ hospital na wakɔ akɔpɛ patient a wɔwɔ yareɛ bi te sɛ ebia diabetes, HIV, hypertension, malaria ɛne other condition. Wobɛkɔ akɔfa condition baako wofa condition a na wa nurse patient no wobɛ nurse wo patient no ɛwɔ sɛ take seven days to one month sorry ɛ within seven days to one month wo nurse patient no a ɛyɛ within seven days to one month nti wobɛtumi a nurse wo deɛ seven days wobɛtumi a nurse no deɛ um, two weeks. Nti no wɔ wie no a wɔ nan sie wo wo nurse patient nua na wo take some information wo wie a na wɔ ba bɛ yɛ book ɛno yɛ frɛ no care study wo bɛ yɛ book bi a ɛso yie ne kɛseɛ ne kɛseɛ bɛ yɛ sei ne thickness no na kyɛ sɛ ɛso book no contain patient no information nyinaa condition no a wɔ study no patient no book no contain condition no literature a wobɛpeke afiri book no mu na wode atoto patient no ho deɛ no sɛ ɛyɛ ampa a, nti wobɛyɛ saa, wobɛnya, wobɛyɛ saa in-depth research no na mpanyinfoɔ afiri NMC aba na wɔn aba abɛ assess wo ahwɛ sɛ condition a wofaeɛ no ɛyɛ ampa sɛ wote aseɛ a. Nti no exams a wobɛtwerɛ no final year na wanya wo license no, yɛ medicine, surgery, general paper, practicals ɛna case study, ɛyɛ five. Nti wo wie na wo paase a na kyerɛ sɛ w'anya wo license no, wo nya wo license no a na w'abɛ practice as a nurse. Yɛfrɛ bi rotation, amanfoɔ frɛ no service, national service but nurse no deɛ yɛfrɛ no rotation. Ɛyɛ one year, ɛyɛ mandatory, wowie yaa na wowie school no ara a wonya wo license no ara na waba abɛyɛ saa one year mandatory national service no. Wowie national service no a na aban no a post you. ato baabi a bɛkɔ akɔyɛ adwuma. Obi rebisa me sɛ nɛɛsefoɔ tena fie kyɛ, nɛɛsefoɔ tena fie kyɛ. Ɛnte saa. Seesei a, under this administration no, aban no posti wɔn ntɛntɛm. Seesei a mɛka sɛ last batch a wɔwɔ fie no, wɔwiee sukuu 2019. Last batch of nurses a wɔwɔ fie no, wɔwiee sukuu 2019. na kyerɛ sɛ ɔmo na ɛyɛ last by twenty twenty four no ɔmo afei na ɔmo awie sukuu ɔmo ba abɛyɛ ɔmo service nti no yɛ hopu sɛ twenty nineteen foɔ no aban no bɛ post ɔmo ebia September anaa sɛ ayele so aa next year April nti no basically no wei ɛyɛ registered general nursing amanfoɔ se ɛɛden ɛɛden ɛnyɛ den. Wokɔ a, ɛno ara nso wobɛyere wo ho na woasua adeɛ. Me, meyɛ registered general nursing. Na mete sɛ wo ara, merekɔ na ɛbɔ me hu kakra. Nanso mewuraa mu no, ɛna mehunuu sɛ adeɛ a wopɛ sɛ woyɛ no deɛ, na ɛwɔ sɛ woyɛ. Nyame adom, mafa mu. Enti wo nso woyɛ applicant na sɛ biribi bɔ wo hu a, ɛmma biribiara mmɔ wo hu. Sɛdeɛ me mafa mu no, me na menim adeɛ nsene wo. Ebia wo no woaben sene me. Enti no, me mehyɛ wo nkuran sɛ wo nso no wobɛtumi ayɛ. Sɛdeɛ matumi ayɛ no, wo nso wobɛtumi ayɛ. Ɛma biribiara mu aba mu. Seesei ara, ɛnkyɛ, after this video no, yɛbɛkyerɛ mo technicalities a wobɛfa so asɛle wɔ nursing school. Enti woyɛ new viewer, anaasɛ woyɛ old viewer na sɛ wonsubscribe to our channel no a, mɛ encourage wo sɛ wobɛ subscribe to our channel no na yɛama wo more updates. Ebia register general nurse no wawie. Ebia wayɛ register general nursing awie. Wopɛ sɛ wotoa sukuu so. As a diploma register general nurse no, wopɛ sɛ wokɔyɛ degree a, ɛyɛ two years. Na kyerɛ sɛ wokɔ akɔyɛ degree for register general nurse no, ɛyɛ two years. Ebia wopɛ sɛ wokɔyɛ physician assistant. Ɛno nso no, ɛyɛ three years. Na kyerɛ sɛ Register General Nurse no aba abɛyɛ foundation, wobɛtumi a builde wo ho ara mpo abɛyɛ Medical Doctor. Ɛnti no woyɛ Register General Nurse a ɛmmu wo ho abomfiaa. Meyɛ Nurse, menim akukudamfo bebree a wɔn paase into Nursing. Hospital a mewɔ, Nurse, Doctor wɔ hɔ, Medical Doctor wɔ hɔ, na wɔyɛ Nurse. Ɔyɛ register general nurse. Nyame adom watoatoa ne school so saa sisi a wabɛyɛ medical doctor. Enti no nurse no nyɛ den but nurse no saa boa wo ma wokɔ other sector. Nurse no bue kwan ma wo. Enti no wopɛ sɛ woyɛ nurse a fa anigyeɛ bra bɛyɛ nurse no. Our next video no we are going to focus on how you can pass the interview. Our next video we are going to focus on how you can pass the interview.